Essalowmalikim hormatly video YouTube'dan videony diňleýjiler. Öýüňize saglyk diläp, şu gün siziň öňüňizde Rahman On sagat kyrk minut Kanadadan. Şu günki temalar her hili zatlaryň üstünde durup geçesim gelýär bir şo zatlary size ýetiresim gelýär. Ynha köneden bir aýdylan Omar Haýýamyň bir aýdan sözleri barda. Şu diýä bir ýaňky adam diýä kyn güne düşen bolsa diýä da şoňa diýä bir himaýat ber diýä. Allajan diýä. Onsoňam kim diýä ýaňky ýaramaýan bolsa şoňa saglyk ber diýä. Şoňa diýä begençligi paýla. Şol diýä ýadyndan çykarsyn diýä. Toýus ýadyndan çykarsyn diýenokda, kim diýýä, şol kyn günde duran bolsa diýýä, şoňa diýýä şatlyk paýla diýýä. Omar Haýýam şeýle sözleri aýdyp geçdi. Bu zatlary diýmek bilen, ine, şu Omar Haýýamyň şu aýdyp geçeni Türkmenistanda bolup geçýän wakalara-da degişli diýip hasap edýän. Hasap edýäniň sebäbi, ynha, aýdaly, indi biz üçünji Geplemäni diktatura başladyk. Üçünji. Onam şu prezident bolup geldi, şol gelen günden belli boldy, şu diktator režiminiň entegem durjakdygyny. Bir bir zada düşünip bilemzok-da, şu adamyň durmuşynda-da adam näme üçin ýaşamaly? Näme üçin ýaşap näme etmeli? Iň esasy adam bolmaly şol adam. Haýsy bir situasiýa girýän girsin tapawudy ýok şol adam bolsun. O gelmişek bu prezidentler ýaly bara etjeklerini edip goýjaklaryn goýup halka seredip bilenoklar ara bular akmaklar. Halka seredip bilenoklar. Ol otyrlar kürsüň üstünde etjeklerini edip goýjaklaryny goýup bir ondanam bir zat bolarmy? Adam bara durmuşda bir sapar ýaşaýar. Şoň üçinem şol adam şol bir şatlansyn, begensin. Kakoýta bir özem kakoýta bir meliçi bolsun-da, kiçiräk zat bolsun ýöne şoňa begensin. Hiç wagyt nerwiçit etmesin za kakoý to swoloç bir durak samsyk adam üçin kellesini agyrtmasyn da adam a şo zatlarada her bir ýurdyň prezidenti özüne kasam edýä ine kasam etdi ine serdaram. Hani niçesi urkulow? Ol saçagyň üstünden kasam edip, o näme beýdip kimi aldajak bolýaňyz? Halkymy? Ýok-ow, halk ol bilip otyra nämäň nämedigini. Şoň üçin ow bir adamlara bir ow iýip-içmäne bir normalny paýok beriň arow. Bir näme howur? Ina öň geň alynýar, daraýny Afrikada her hili her hili zat diýip. Geň görüp oturmaly däl o taýda. Men-de özüm bolup gördüm Afrikada-da. Geň görüp oturmaly däl. Gazana şo wagt Somalda iki dogan urşup otyr, iki sany Somali, iki doganlar. Hany Türkmenistanda-da şolar ýaly etjek bolýaňyzmy? O zatlara orun berilmez. Şol sebäpdenem birazajyk ýoluňyzy düzediň. Sebäbi muňa halk garaşýar, bütin türkmen halkymyz garaşýar. Türkmenistanyň içinde ýaşlary goýmadyňyzar-ow siz-ow. Bir zada düşünip düşüneňzok-ow siz. Men öňki gepleşiklerimde-de aýdýan. Mydama-da aýdyp gelýän. Türkmenistan ýaşlary bolmasa, hasap edäý bu ullakan mazarçylyk diýip. Bolmanda-da hana habar gelip dur, her welaýatlarda-da, her obalarda ynha bir habar bar, ýaňky ýa-ha ony Geldi Kärizow aýdyp geçipdi. Şu ine Çoganyň mazarçylygynda nähili adamlar şeýle bir her hepdede näçe adamlar wepat bolup gidýär, ýaňky esasan hem şol koronawirus sebäpli. Aý bir Allajan bir kuwwat berip bir belki gowy bolar watanymyz belki gowy bolar dälde şol gowy etmek üçin bizem oturmaly däl bizem öz ýaňky elimizden gelen zady şony etmeli biz ýöne ol dopustim aýdaly ine diýýäsda ine serdara diýilýä indi häzir öňki berdimuhammedowa diýilýädi öňki niýazowa diýilýädi Ol diýenimiziň peýdasy ýok, şol öz ýerinde şo zatlary bir konkretno bir bir zat predlagaýt edilmese. Ýöne herimiz şeý diýip bir döşümizi kakjak bolsak, onda Türkmenistan hiç wagtam düzelmeýär. Hiç wagt. Şo sebäpden indi men häzir näme geçjek, ýaňky köp sanly Diňleýjiler bar, meň poçtama ýazypdyrlar-da. Aý, agam diýen şuňňaly-şuňňaly. Onsoň Feýsbukdan ýazdylar. Birazjyk diýýär, şu öňki goşgulaňam bolsa diýýär, soňky ýazan goşgulaňam bar bolsa diýýär, şony diýýär bize bir ýetirseň diýip haýyş etdiler. Şony siziň häzir dykgatyňyza ýetirjekmin. Tak. Ilki şundan başlaýyn. Aglaýar. Garaşsyzlyk alyp garalman galan barhynly Garagum çölleri aglaýar. Beýikden syn edip bolýan zatlara goja-goja daglarymyz aglaýar. Aglaýar kiçisi ulusy bary, Dynmaýar gözden damýan damjalar, Aglaýar Ahal, Balkan, Daşoguz, Mary Lebap, Bäş doganlar aglaýar. Ine niçe ýyldyr, türkmen topragy Titräp dur kyrk sekizi ýatladýar. Türmedir hem-de gaçgagaçlyklar Stalini hem Gitleri ýatladýar. Ýene uzak gidermika sütemler, Heý bir arkadaş tapylmazmyka? Loladyr neşekeş işsizlik ýurdy, Täzeden gurulyp aýňalmazmyka? Indiki goşgym ýaňky ömür ylaýym. Salam saňa, salam saňa diýarym, Baýlygym, guwanjym hem dogan Aýym, Täzeden guralyň beýik geljegi, Öçmesin şamçyrag ömür-ylaýym. Batly gadam bilen öňe baralyň, Bu ädimler geljek üçin ýol açar, Akyl-paýhas bilen barsa akymlar, Watan üçin, geljek üçin ýol açar. Niçe ýyl watany yza tesýärler, hakykat sözleseň türmä basýarlar. Nä sebäp şeýtana gulak asýarlar, şeýtanlar durmasyn ömür ylaýym. Gurarys biz geljek üçin bolçulyk, zar bolmarys Serdar ýaly namarda, günsaýyn berkeşer bäş doganlarymyz, Öçürmez şamçyrag ömür ylaýym. Geljegimiz giň bolsun ak bolsun ýollar Soldurman saklarys ekilen güller Rahman aýdar indi saýrasa diller Ýodalar ýollarymyz daglar görüner. Aý bir men indi ol beýleki şahyrlar ýaly bir gaty bir çeper ýazamok ýöne şu bilenimden Ýazýan onuň şonda-da ony diňleýjiler bar eken diňleýärler haýyş edenler haýyş edendiklerim sebäpden häzir men siziň dykgatyňyza şulary aýdyp otyryn. Tak. Adamdan gaçmaly, aý gaçmaly adamlar barda käbir adamlardan daşrak dursaň gowy-da. Gülek sen gülek. Gülisi gelsin, asman dury bolsun, Gün nuruny saçsyn. Halkymyz aglaman, şat oýnap gülsün, Daşdyr ol öň iki ýüzli adamdan. Asla ondan onda adam sypatam ýokdur, Halk köpdür, halkyň ýüregi päkdir. Haramdag ýaly dünýä hiç gelen. ýokdur, dasdyr ol, päli adam, adamdan gany bolýar, aglamak ýerine şat oýnap gülýär, Watanymyzyň ganyn içýär, begenýär, dasdyr olyň, ganhor bolan adamdan. Rahman aýdar setirimlerim jemleýän, akmagy däz, öz halkymy diňleýän, Owadan nepeseň, barjak ýeriň diýip soňlaýan, dasdyr olyň, Bu gelmişek adamdan. Ondan häzir diýmekleri mümkin, ana daş durduk, ogly geldi diýmek mümkin. Ha? Ay, görüverýäs oglunyň näme edip näme goýjagy. Tak, höküm diýýär. Höküm edýärler-de halkyň üstüne. Geliň watandaşlar böwet bolalyň, ýurtda gurulýan ahyrzamana ölüm ýitimini bizden ýa bize ýat bolsun guwanalyň ýurdumyzyň baýlygyna indi niçe ýyllar sütem astynda aç ýalaňaç galdy türkmen halkymyz bar bilen ýolbaşçylaň watanda kiseleri hem-de suwjuk aýdym-sazlary. Ýöne bilýän ýagty günler daşda däl, ählimiz jem bolsak bir ýere üýşüp, gaýgyrmalyň güýjümiz hak üçin, baýlyklar gitmesin daglardan aşyp. Adym Rahman mende Sanjar lakam bar, tankytlaýan tankytlaryn hakym bar. Serdar saňa diýýän öz ornuňdan gitmeseň başga ýollar bolmaz diňe şo zat bar. Adamyň ölümini dilemek gowy däldir şoň üçin. Yumor şoň ýaly diýip neme diýdim-de. Onsoňam ine ussada Serdara ýüzlenip bir zat aýdýan. Serdara sen kakaňa gulak asma, halk diýen netiň bolsa, şammyny hem ara sokma, ýüregiň halk bilen bolsa. Ýaralara däri-derman tap sen, göwünlerin göter halkyň, bu işleri berjaý et sen, Düşünerler halk belkäm. Sabyr käse dolup gitdi, otuz ýyldyr sütem bilen bir niçe ogul gyzlarymyz özge toprak siňip gitdi. Aglatma sen bäş dogany, göz ýaş gara gözüň gapar. Keýpe gitme kakaň ýaly halk nalasy seni tapar. Rahman otyr toplap toplap, soňla ýaryn sözüm jemläp, Bu namany serdara oklap, Gidiji bolma-ow, ýurdy pohlap. Şolar ýalylary durmuşyň durmuşyň her hili situasiýasy bolýar. Şo situasiýadan çykmak üçin hem hökmany formada meň öz pikirim-ä şeýle däl-ä bir bir agzybir bolup hemmämiz bir ýerik üýşüp, bir birek-biregi diňläp, esasanam mara bir ol dogry bir gahar-kapyr daraý bir arasynda ine sögüşiläýýä daraý göre sögüläýýäm daraý çykyş edilende. Men özümem şeýledim-de, indi arada şol kommentariýada oglanlaryň biri ýazypdyr, agam şeýle-şeýle bir No, tipa sen gollaýas ýöne bir sögünmän zat etseň diýip gaty dogry bellik. Şular ýaly bellikleri aýokman aýdaýmaly. Näme üçin diýeňde sen e, diňleýjileň olar seni diňläp otyrlar. Sen öz diňleýjileňi diňlemejek bolsaň, Oňada indi mysal aýdyp bereňde Serdar prezident Türkmenistan senow öz halkyňy diňlemejek bolsaň onda sen nämä gerek o halk üçinow. Git o bir goşuň alda bar o dagyň etegine barda goýuz bakow sen. Halk goýun näler o halky siz goýun edip goýduňyz. Şaňy. Onam kim etdi Niýazow başlady. Garamaýakdy. Yzyndan kakaň dowam etdi. Kakaňam bar-a, nähili prezident bolanyny bilýärmiň sen özüň? Hä? Göni şo Nyýazow ölenden soň Büzmeýiniň ýanyndaky aeroporda woýenny samolýot geldi. Näme üçin şo taýyk ylgap barýar kakaň? Znaçit, öňden taýynlyk görülen zat bu zatlar. Ony hökman bilmek gerek däl, ol ýasyna uje şo taýda belli bolup dur. Şol edilen hereketler. Şo sebäpden meň-ä bir arzuwym türkmen topragynda şu toýlar köpelip, toýlar toýlaşyp, şu şatlyk bolsunda türkmen öýlerde. Ýöne gynansagam häzir uje näçe ýyl Türkmenlerimiz şol derejä ýetip bilenoklar, ol gaty bir şatlanyp bilenoklar. Şatlanýarlar, ýaňky haramdagyň tohumlary esasanam ol ýakynlary şammy diýýär, pammy diýýär. Şoň üçin öýüňize saglyk diläp, şu günki gepleşigimi gutarýan. Ýöne ýakyn günlerde-de ýene bir gepleşik goýjak ol atlaram ýaňky Nyýazowyň döwründäki soňky döwürlerdedäki bolan ýaňky neşe söwdasy barada. Ol ýöne konkretny zatlar sebäbi o ýörite işlenilen programmalar boldy şo wagtlarda. Ýörite Moskwadan işlenilen programma boldy-da. Ana şo zatlar barada geljekki gepleşiklerde men siziň dykgatyňyza ýetirerin. Hoş sag boluň, geljekki duşuşyklara çenli.